اونویں تاں عید ہے ہک مسرت دا ناں ساڈے لو عید وی ہک عجب سوگھ ہے ساڈے جذبات پا بند اے اوقات نئیں مفلسی موئی مچھڈن بنڑی روگھ ہے زندگی پھکے ٹانڈے وانگوں بے مزہ رات ڈینہہ جیونڑاں وی عجب بھوگ ہے شام دے شوق ساڈی کیتی شام ہے مر گیا جیندے جذبات دا جوگ ہے عید پڑھدے تاں ہئیں کیونکہ واجب جو ہے۔ پر اساں لوگ اتھ وی مشر ہوندے ہئیں، ڈیکھ کے وسبا ملبوس ویسیں دے وچ اپنی قسمت تے غربت کوں رج روندے ہئیں۔ اور لم یزل ذات، غربت زدہ لوکیں کوں آپ اپنی خصوصی امان اچ رکھو۔ ایں نہ ہووے جو تیڈی بغاوت کرن بس وزن جیت لے امتحان اچ رکھو۔ اتنا روزی تاں ڈیو شکر پڑھ کے سمن شکر ایمان ہے ایں ایمان اچ رکھو خاص خوشیں دے تہوار جتنے وی ہن بھوئیں کنوں چا گھنو آسمان اچ رکھو کوئی خوشی جڈاں بھوئیں تیں زباک تھیندی ہے اے نپھر تھی کے مجبور مونجھے تھیندن بھوئیں تے زر دار دیاں رونقاں ڈیکھ کے میڈی دھرتی دے مزدور مونجھے تھیندن اور بالیں خرچی منگی یا کھڈونے منگیے واہے کے اکھیں کنوں نیر نہاں کیتی اے۔ بالیں خرچی منگی یا کھڈونے منگیے واہے کے اکھیں کنوں نیر نہاں کیتی اے۔ جیرھے ہتھیں کوں مزدوری چھالے ملین انہیں ہتھیں دی تحریر نہاں کیتی اے۔ ماء دی ممتا کوں گو جے جڈا جوش ائے مونجھ دی بن کے تصویر نہہ کیتی اے عید دا کوئی سوݨ کاش پورا کراں گھر دے وارث کوں تدبیر نہہ کیتی اے پیو دی نہہ دی وجہ اے سمجھ نئیں سگے تھی کہ مایوس تر تر تکیندے رہن ٻال تاں ٻال ہن ٻالیں کوں کیا خبر ٻال رو رو تقاضا کریندے رہن اور تیر بݨ کے لڳن وین اولاد دے پر بیچاریاں دا چارہ جو کوئی کائنا ہا تیر بݨ کے لڳن وین اولاد دے پر بیچاریاں دا چارہ جو کوئی کائنا ہا صرف ہک ٻئے کوں ݙے ٹیک روندے رہن نال ݙسدا سہارا جو کوئی کائے نہ ہا۔ عین خوشی دے وچ مونجھ دا راج ہا۔ کیا کرن ہا گزارا جو کوئی کائے نہ ہا۔ ویڑھے والیں وی نئیں ترس کیتا ذرا۔ میݙے معصوم پھل مار متھا رنن۔ پیو تے ماء نپ کے گھر دیاں دیواراں رنن۔ ٻال ہک ٻئے کوں بھر کے ڳلتھا رنن۔ اور تیکوں آہ ݙیندے ہن۔ عرش دو ݙیکھ کے حال تے خاص تھیوے کرم کبریا تیکوں آہ ݙیندے ہن عرش دو ݙیکھ کے حال تے خاص تھیوے کرم کبریا کجھ نی سے منگدے لیکن توں احسان کر زندگیاں ساݙیاں کر ݙے ختم کبریا کوئی سہولت حیاتی دی موجود نہیں اینجھے جیون توں آندے شرم کبریا توں تاں مرضی دا مالک تے مختیار ہئیں ساڈی عرضی تے کر ہکو کم کبریا کر زمانے دی ترمیم احسان کر ڈینہہ بیا جوڑ ڈے رات بی جوڑ ڈے نہیں جھلیندی جے کر عید وی تائیں کنوں توں غریبیں کوں کائنات بی جوڑ ڈے۔ اور ہن ابھردے کنوں لا کے لہندے توڑیں سارا ڈینہہ جو کماؤں شام فجر دا نہیں ہن ابھردے کنوں لا کے لہندے توڑیں سارا ڈینہہ جو کماؤں شام فجر دا نہیں کڈھ کرائیں بال توڑے مدرسیں وچو انہیں کوں کام تے لاؤں شام فجر دا نہیں ٹھیک ہے اج تقاضا وی ہے علم دا بچے کیویں پڑھاؤں شام فجر دا نہیں جے کراچی دے وچ چھی مہینے رلوں گھر دے وچ جڈا آؤں شام فجر دا نہیں کیوں پریشان پردیسی مزدور ہن میڈا مالک کوئی تاں خوشی جائز کر یا سرو جی چھٹے اینجھے جیون کنوں تیڈی منت ہوسی خود کشی جائز کر۔